טייערע צוהערערס, א אינגערמאן זאגט מיר, איך האף איך דיר א מעשה, פארצייל עס ביי דיין קומענדיגן שיעור. זאגט ער, שבת נחמו האט ער שפאצירט און עפעס א רוף פון א בית מדרש אין זיין געגנט, א מאדערנעם בית מדרש, גאר שוואך, זאגט אים אז היינט האט זיך אפגעשפילט ביי מיר אין בית מדרש א ארצאנטע מעשה, וואס איז? זאגט ער, ער האט געזען עפעס א נייע פנים און זיי קומען דאווענען, דאכט ער ער האט אים געגעבן א עליה, ער רופט אים ארויף אויפן בימה,

איך ווייס נישט זאל לאכן צו איך זאל וויינען. אבל כך הוי המעשה. ס'האט מיך שטארק מעורר געווען די מעשה צו נעמען א מינוט צו די חשוב'ע צוהערערס און רעדן דערפון פון די נושא וואס יעצט אין די זומער טעג די עולם איז אויף וואקאציע, וואקאנט, וואקעישן, מ'טרעפט זיך מיט די משפחה, מ'טרעפט זיך מיט די קינדער. יעדער וויל איבערלאזן פאר די קינדער אזא שטיקל סוּוועניר פאר זייער לעבן, יא, פון די זומער, עפעס וואס, וואס נעמט מען מיט מיט די זומער? איך טראכט צו מיר, ווען אונז עלטערן וואלטן געוואוסט וואס טוט זיך אפ ביי דעם קינד אין זיינע יונגע יארן, וואס דעמאלטס וואקסט ער אויף, דעמאלטס ווערט ער פערטיג, ווען אונז קען מען אריינלייגן דעמאלטס. זיך גוטע בוסטער סיעטס, זיך גוטע ווערטער, ווערטער וואס וועט אים מיטנעמען פאר זיין לעבן, מקלל לאו אתה שומע הן, ער געדענקט איין זאך ווילדע חיה, וואס וועלן אונזערע קינדער געדענקען פון זייערע קינדערישע יארן? איר ווייסט, איך האב שוין אפאר מאל געזאגט, וואס איז די חילוק צווישן טשאקלעד טשיפ קוקיס און ספרינקל קוקיס? ביידע זענען גוט. פאר ווער ס'האט עס ליב. אבער לאמיר קוקן אין א פעקעדזש. די פעקעדזש פון די ספרינקל קוקיס איז פול מיט ספרינקלס פון אונטן, ס'גיסט זיך ספרינקלס אלע זייטן. דעם פעקעדזש פון טשאקלעד טשיפ קוקיס זעט נישט קיין איין טשאקלעד טשיפ קוקי אויסגעגאסן דארטן, אלעס איז אין די קוקי. וואס איז די חילוק? זייער פשוט. ווען האט מען געלייגט דעם ספרינקל? ווען די קוקי איז געווען פערטיג פון אויוון, אין א רגע פאלט ער אראפ. ווען האט מען געלייגט דעם טשאקלעד טשיפ? בשעת מ'האט געמאכט דעם טייג. בשעת מ'האט געמאכט דעם קוקי האט מען אריינגעלייגט טשאקלעד טשיפס אין דעם קוקי. דאס בלייבט אייביג. אונזערע קינדער ווען זיי זענען ביי אונז אינדערהיים אין די יונגע יארן, דעמאלטס ווערן זיי פערטיג. דעמאלטס מאכט מען דעם טייג. דעמאלטס האבן אונזער ברייער אריינצולייגן פעפער אדער טשאקלעד טשיפ. אונז דארפן טשוזן אונזערע אפשענס. פעפער קוקיס? טשאקלעד טשיפ קוקיס, זיס! ער האט עס געדענקען א גאנצע לעבן. איינער האט מיר געזאגט א אטערעסאנטע זאך און ס'איז אמת. ס'איז אונז זייער אינטערעסאנט איך האב עס געהערט אבער ס'איז ווי אמת ויציב. א בן בו! א בן בו! אונזערע צייטן האט מען מסחר געווען מיט די מענטשן אויף היינט דא אויך מענטשן וואס זענען מסחר מיט בן בו'ס. וויאזוי וואקסט א בן בו? די בעמבו איז גאר אינטערסאנט, ס'הייסט אין די אגריקולטשור וועלט ס'וואקסט די שנעלסטע פון אלע צמחים, אלע וואקסונגען, שנעלסטע וואס הייסט ס'קען וואקסן צווישן דריי און פיר פיס הויך אין פֿיר און צוואַנציק שעה, ס'רוקט זיך צווישן דריי און פיר פיס יעדע פֿיר און צוואַנציק שעות, פשט איז מ'קען ממש זען ווי ער וואקסט. אבער גאר אינטערסאנט, גלייך אנהייב ווען מען פלאנצט אים איין, רוקט ער זיך גארנישט, מען לייגט וואסער ער רוקט זיך נישט, איין וואך, נאך א וואך, נאך א וואך, עפעס א חשבון פון וואכן וואס מען לייגט וואסער ער רוקט זיך נישט, גארנישט, ער וואקסט נישט מער, עס רוקט זיך נישט, עס שטייט אויף איין פלאץ, מען קען מיר ייש זען, מען קען אויפגעבן, מען זאל נישט אויפגעבן, לייג וואסער, לייג וואסער, לייג וואסער, לייג וואסער, ווייל ער גייט איין טאג וואקסן. וואס געשען דעמאלטס? דעמאלטס וואקסט ער טיף אין די ערד, ווארצלעך טיפער און טיפער, ווי הויעך ער איז, אזעלכע טיפע ווארצלעך דארף ער האבן. איז די ערשטע פאר וואכן לייגט ער ווארצלעך און ער לייגט ווארצלעך טיפער און טיפער און טיפער, און ווען ער איז פערטיג מיט די ווארצלעך, וואקסט ער פון הויעך, און ער וואקסט צווישן דריי און פיר פיס אין פיר און צוואנציג שעה, גאר אינטערעסאנט. ווען מ'וועט זאגן פאר א מענטש אה, וואס לייגסטו וואסער? ס'איז שוין גארנישט ווער ס'רוקט זיך נישט, ס'איז א טויטע זאך, לאז לאז לאז, אדער חס וחלילה לייג בליטש אנשטאט וואסער, עס הרג'עט דעם פלענט אין א רגע, דו זעסט נישט גארנישט אבער ער ווערט פערטיג, דו געב וואסער, דו געב וואסער, דו געב וואסער, און דאס זענען אונזערע קינדער, די יארן וואס זענען ביי אונז אין שטוב, די פאר יאר די פון די צוואנציג פון זייערע יארן וואס זענען ביי אונז אין שטוב, דעמאלטס לייגן אונז וואסער פאר זייער לעבן, שפעטער וואקסט ער גרויס זייער שנעל, ער וואקסט אויף אין א רגע, אבער עס האט צו טון מיט די וואסער וואס דו האסט אריינגעלייגט ווען דו האסט גארנישט געזען. יא טייערע צוהערערס, א מוסר השכל. יעצט אין די זומער אונז האבן אפערטוניטי און מען טרעפט זיך מער מיט אונזערע קינדער, ס'איז אפען, ס'איז ברייט, ס'האט, ס'איז ליכטיג, ס'דא ביימער, ס'דא גראז, מען זעהט, ס'טוט זיך, דו פארברענגסט מיט דיין קינד, לייג אים אריין אזא פלען, אזא סאמער פלענט, א זאך עס זאל וואקסן פאר זיין יארן שפעטער, גוטע ווערטער, דו ביסט א מסמד, דו נוצט אויס די צייט, דו ביסט פארשטענדליך, דו ביסט מסודר, דו ביסט קלוג, איך האב אזא הנאה פון דיר, קענסט אויך שיין זינגען, דו באשיינס די שבת'דיגע סעודות, הערליך שיין. ער זאגט גארנישט, ער מוז גארנישט רעספאנדן בשעת מעשה, אבער ער גייט עס געדענקען. ס'וועט זיין יעמוד המסמד, ס'וועט זיין יעמוד דער ירא שמים, יעמוד דער געשמאקער יונגל, דער לעכטיגער יונגל. אונז מוזן עס געדענקען ארויסצונעמען א סאוועניר פאר די זומער. כ'האב געהערט א מעשה פון קלויזענבורגער רב, עס איז מבהיל'דיגע מעשה, דער בעל שפע חיים זכר צדיק וקדוש לברכה, מ'האט אים גערופען צו ענדיגען א ספר תורה, מ'האט אים גערופען צו ענדיגען א ספר תורה פאר איינע פון זיינע חסידים, און ווי דער סדר איז קומען זיך צוזאם קינדער מיט די פאקלען אין די הענט און מ'קען קוים ווארטען די ספר תורה זאל ארויסקומען, מ'גייט זינגען תורת שבתא מימא, ס'איז זייער א געשמאקע זאך שמחת תורה אינדערוואכען. פיין. למעשה, מענטשן, די מנהג איז דאך אז מענטשן קומען ענדיגן ספר תורה, יעדער ענדיגט צו, ידידים, קרובים. און ס'איז געווען עפעס א שאלה אויף א אס צווישן א יו ט און א וו, און מ'האט געדארפט גיין פרעגן ווי אזוי ווי ס'שטייט אין די הלכה, א קינד וואס איז אזוי ווי פיר פינף יאר אלט וואס ער קען שוין ווערטער, אותיות, ער פארשטייט אבער נאכנישט וואס ער רעדט. דאס שטייט אין גמרא מסכת מנחות און אין הלכה אזוי איז עס געפסקנט, מ'דארף זוכן דעם קטינ'יג דלא חכם ולא טיפש. בקיצור דער גבאי גייט ארויס און ער רופט ווער וויל אריין קומען ווער קען ליינען ווער קען עברית ווער קען עברית זאל קומען בקיצור א אינגל קומט צו לויפן ער קען אזוי עקסייטעד ער קען ער קומט אריין און מען פרעגט אים זאג מיר וואס קענסטו זאגט ער דו קענסט עברית יא וואס זאגט ער עברית קען איך איך קען חומש איך קען גמרא איך קען משניות דער גבאי רעגט זיך א רוף אן נע דו ביסט נישט גוט גיי ארויס פון דא. אויפן פלאץ זעט מען קלאר אז מאגרא ווערט בלאס ווי די וואנט. בקיצור מען טרעפט א צווייטע קינד וואס קען, וואס איז געווען ממש וואס מען דארף קענען, בקיצור מען האט געפאסט אין די שאלה וואס עס זאל מען זיין. קלאר מאגרא זאגט איך גיי נישט ענדיגען דעם ספר תורה פאר מען רופט נישט צוריק דעם קינד וואס איז פריער דא געווען, איך ווארענט צו אים. מען זוכט דעם קינד, מען זוכט אים, בה, מען האט אים געטראפן, מען רופט אים צוריק אריין, און קלויז מאגאראוו רופט זיך אן צו דער יונגעלע, צו דער טייערער נשמה, און זאגט אים אזוי, דו ביסט זייער גוט, דו ביסט זייער גוט, פאר דעם דא ביסטו נישט גוט געווען, דו קענסט לערנען, דו זאלסט ווייטער אנהאלטן, דו קענסט זייער גוט, דא ביסטו נישט גוט געווען. איז דאס נישט א מורא'דיגע מעשה? זעהט מען נישט ווי וויכטיג די אכט וואס קלויזבורג האט געהאט? עפעס א יונגעלע שוין פארגעלויפט ס'איז געגאנגען ווייטער. ניין ניין ניין ער וועט געדענקען א גאנץ לעבן אין פראנט פון קלויזבורג א רוף וויאזוי זאל עס זיין האט אים די גבאי געזאגט דו ביסט נישט גוט ס'וועט אים זינגען א ניגון גאנץ לעבן דו ביסט נישט גוט יעדע זאך איז געווען שוואך דו ביסט נישט גוט דו ביסט זייער גוט דו ביסטו נישט גוט געווען. ס'איז אזא שטארקע הוראה ווען מען זאגט א ווארט פאר א קינד ווי וויכטיג ס'איז אז מען זאל געדענקען, עס גייט אריין אין זיינע ווארצלעך, ס'גייט אריין אין דעם טייג, ס'קען ווערן אדער א טשאקלעד טשיפ אדער א פעפער, מאך עס א געשמאקע קוקי, מאך עס א טשאקלעד טשיפ, ער וועט געדענקען א גאנצע לעבן. איז איך וויל טועם ענדיגען מיט א מעשה פון די וואכיג די וואכיגע בעל עלי' הרב הקדוש רבי אהרן מבעלז זכר צדיק קדוש לברכה וואס כ'האב געזען אין ספר אמונות טהורות וואס ער ברענגט אז זיין טאטע איז אריין אמאל צום בעלזער רב אין ער זאגט פאר בעלזער רב אז אויף איינע פון זיינע קינדער ער האלט נישט ביים לערנען. איז בעלזער רב איז צוקאכט געווארן און זאגט אים איך האב מקבל געווען פון מיין טאטע וואס האט מקבל געווען ביז די לובלינער זכר צדיק וקדוש לברכה אז די לובלינער האט געזאגט מען זאל קיינמאל נישט זאגן אויף א קינד ער האלט נישט ביים לערנען פאר צוויי סיבות איינס אז ער צוברעכט דעם קינד די קינד איז זייער צובראכן די טאטע זאגט ער האלט נישט ביים לערנען ער ווערט זייער צובראכן ס'איז א פעפער ער ווערט זייער צובראכן שיינעס קול. ווען א טאטע זאגט פאר א קינד אז ער האלט נישט ביים לערנען, ווערט באשאפן אויבן אין הימל מלאכים וואס זענען מקטרג אויפן קינד. מלאכים וואס זענען מקטרג אויפן קינד. ס'איז נישט קיין טובה פארן קינד ווען מען זאגט אים אזא ווארט, דו האלטסט נישט דערביי, א שלעכט ווארט. ממש מורא'דיג. נאכאמאל, איינס, מען צעברעכט די קינד. ס'איז פשוט. שיינער'ס קול אויף יענער וועלט זאגט די הייליגע לובלינער. די חוזה וואס איר קענט זעהן ווערט באשאפן מלאכים וואס זענען מקטרג אויף דעם קינד. פארציילט ער דארטן אז די בעלזער רב האט אים געזאגט, זאג פאר די קינד דו האלטסט יא ביים לערנען, אבער ס'איז שווער, זאג אים דו האלטסט יא. שרייבט רב ספירקא רבי זכר צדיק לברכה אז מ'האט געזעהן א שני גדול, און דעם קינד פון דעמאלטס אן און ווייטער. טראכט איך צו מיך טייער צוהערער, ס'איז א נקודה למחשבה. מען שטייט שוין יעצט פאר די הייליגע טעג, ווי באקאנט זאגט מען נאך פון מראה נעים, פון אחיה שלו, וואס האט נאכגעזאגט פון משנתו הקדוש, זאלסט מקבל זיין פון אחיה שלוני, אז יעדע מאל א איד זאגט פאר א צווייטן א כסיו וכסימא טובה, ווערט באשאפן א מלאך מליץ יושר, וואס ראש השנה וועט ער קומען זאגן אויף די איד מליצי ישרים. ער ממליץ טוב זיין אויפן איד, פארוואס? ווייל א צווייטער האט אים געוואונטשן כסיו וכסימא טובה. פארשטייט זיך, אויב מען זאגט א קריטיק, אז מען זאגט א שלעכט ווארט, ווערט באשאפן א אנדערע מלאך, ס'איז פשוט, פשוטו כמשמעו. אזוי האט דער גדול דער לובלינער געזאגט, אז ער האט באשאפן מלאכים וואס זענען מקטרג. מען שטייט אין די הייליגע טעג און מען בעט פאר אונזערע קינדער, ווילן ממליץ טוב זיין פאר אונזערע קינדער, ווילן אונזערע קינדער האבן א גוט יאר, זאלן מצליח זיין, אויפוואקסן ערליכע זרע ברך השם. איז דען נישט דא קיין בעסערע סגולה ווי זאגן א גוט ווארט פאר אונזערע קינדער? ס'ווערט דאך באשאפן מלאכים וואס זענען ממליץ טוב. אויב א שלעכט ווארט האט דער טאטע א כח צו באשאפן חס וחלילה א מלאך וואס איז. מקטריג, זאגסט א גוט ווארט באשאפסט א מלאך וואס איז ממלא את סדאו. איז לאמיר זיך צאמנעמען יעצט אין די זומער א סאוועניר אוועקצולייגן פאר דעם קינד ער זאל געדענקען א גאנץ לעבן, אריינצולייגן א גוטע טשאקלעד טשיפ אין דעם קינד, א גוטע זאך פאר זיין לעבן, איז איין פשוטע זאך. זאג אים א גוט ווארט, מיין צדיק'ל איז דא, מיין מסמיט איז דא, מיין ערליכע יונגעל איז דא, דער צוזאמגענומענע יונגעל איז דא, דער קלוגע יונגעל איז דא, וואס עס זאל נאר זיין, א גוט ווארט, א סימן, התורה נקנית בסימנים, אזוי געדענקט מען, ווייל סימן געדענקט מען, זאג אים א סימן ווער ער איז פאר דיר, וואס ער מיינט פאר דיך. נישט נאר אז ער האט עס געדענקט זיין גאנץ לעבן, נאר יעצט פאר די הייליגע טעג לאזט איר איבער פאר אים א מלאך אחד מליץ יושר וואס ער וועט ממליץ טוב זיין פאר דעם קינד ווייל דו האסט אים גערעדט א גוט ווארט, און דו מיט דיין בני בית און דיינע קינדער וועלן האבן א כסובה וחסימה טובה. א לעכטיגן שבת קודש!